Essalowmaleýkim mähriban türkmen doganlar, watansöýerler we watan üçin göreşip ýören doganlar! Ähliňize köp salam ýollaýan mähriban watansöýerler! Ähliňiz bilşiňiz ýaly, bizler watan üçin we watanymyz, ýurdumyz üçin, ýagny ýurdumyzy çüýrüdip oturan zalymlar üçin, beýnisizler, bilimsizler üçin we halky köseýänleriň garşysyna we biziň kösenip ýörenligimiz sebäpli, Ardymyzy derdimizi aýdyp bizler elmydama ýutubda çykyş edýäs we çykyş etmegi dowam edýäs mähriban doganlar. Ýaňky wideo roligimiň başynda görensiňiz suratlar bardyr men size aýdypdym bizler ýeňdik diýip. Ýagny bizler sanardan kän tüweleme dama dama köl bolar hiç dammasa çöl bolar diýýä. Gördüňizmi ekrandaki suratlar ýigrimi bir adam ýagny siziň göreniňiz. Indi pikir edip görüň, ýigrimi ir adam, tüweleme, biri müň bolsun, müňlerçesi bar mähriban doganlar. Ýigrimi ir adam, gözüňize getirip görüň, gowy adam däl. Indi gözüňe getirip görüň, bir adam gowy. Ýagny menem goşupdyrlar şo taýy, Watan dönügi we haramzada ýene ýurda erbetlik edýär. Bir pikir edip görüň adamlar, oturyp indi. Müň adam nire, bir adam nire? Gelnim näme diýýär, gopuzym näme çalýar? Bizler ýurdy garalýasmy? Ýa bizler ýurdy çüýrüdip oturan adamlaryň aýbyny aýdýasmy? Bir adamlarymyz mähriban doganlar oturyp sizem pikir ediň mähriban doganlar oturyp pikir ediň kim kime zar kim kimden bizar kim näme diýýär kim näme goýýar elbetde kim duşman kim dostlugy bu ýolda belli bolýar doganlar Şonuň üçin umytdan düşmäň geljek üçin gelejek üçin diňe hereket dowamdyr mähriban dogrular ähliňize jan saglyk dileýän rysgal döwlet bagyt dileýän görülmedigiň gözi çyksyn nesip bolsa gülläp oturan Türkmenistan döwletimize Allajan ýol berip dursa ýola rowana bolarys öz ilimizde mertdir merdana bolarys mähriban dogrular ähliňiz bilşiňiz ýaly bugünki günedeňeç hiç kim beýle söz sözlemedi hiç kim bize garşy Hiç hili bir goldaw berenem bolmady, ýenedenem bolmady. A bu günki gün indi gelejege serediň, gelejege. Müňlerçe, ýüzlerçe adam derdini aýtmagy öwrendi. Tüweleme biri müň bolsun! Aglamadygy emzik ýok diýen mähriban doganlar. Şonuň üçin Gelejek öňüňizde. Türkmenistana baran wagtyňyz, meselem diýeli, biz öldük, zäherlendik, ýitdik, gitdik, bolýa. Biz öldük, biz ýok hasap ediň. Gelejekde Türkmenistana siz barjaksyňyz. Gelejekde Türkmenistan üçin bilimli nesili siz galdyrjaksyňyz. Şonuň üçin pikir edip görüň mähriban doganlar. Haýsy bir ýere barsaňyz o uçur. Ýagny bannisa barsaň, sorag berseň, kanun barada söz sözleseň, kanun barmy diýip üstüňden gülýärler. Ýagny oturan adam kanun bilenok, özem aýdybilenok. Wah men kanun bilemok, waý men pylan, waý men gorkýan, git prokuratura, gözüňize getirip görüň prokuraturany salgy berýär. Her bir bolnisa baran adam, onda pikir edip görüň, prokuratura barsynlar, soň bolnisa barsynlar. Ilki prokuratura baryp arz etsinler, mana men bolnisa baryp otyryn, meniň arz-şikaýatymy, meň soragyma jogap berenoklar, size salgy berýärler. Şu taýda soragyňyzy çözüň, ondan soňra bolnisa baryp işiňizi bitiriň. Ýa-how, mähriban doganlar, pikir edip görüň bu zatlar barada. Diňe bolnisa däl, ähli edaralarda. ähli edaralarda işleýänler, ýagny oba edaralary bolsun, mirap bolsun, kim bolsun, şo bolsun, ýüzüňe seredip bäş manat bermeseň işiň etmän duwlar, mellegiň gurak gitdi, ýagny her bir eken hasylyň suwsuzlykdan gurak, kül bolup uçup gitdi mähriban dowlar. Näme üçin bäş manat pul bermeseň, ýagny traktistlerem çagyryp bäş manat pul bermeseň doly we dogry gülýär edip sürenoklar ýeriňi ähliňizem bilýänsiňiz mähriban dowlar. Şonuň üçin, şonuň üçin. Biziň sesimiz, ýagny biziň söz sözlegimiz. Türkmenistana ir uç bararsyňyz. Ýutubda çykyş ediň çykyş etmäň, göreşiň göreşmän ir uç siz Türkmenistana bararsyňyz. Baran wagtyňyz, eden azabyňyzyň hözirini görjek wagtyňyz bu rejim bilen ýüzbe ýüz gabat gelersiňiz mähriban doganlar. Ýagny bu rejim orsuň bolotosy ýaly her bir zady özüne çekýär. Ýuwdup sorup dur bu. Meselem, howlukmaň entek, görersiňiz mähriban doganlar, şonuň üçin ähliňize jan saglyk dilýän, rysgal döwlet, bagyt dilýän we gelejek üçin göreş etmegiňizi, ýagny beý diýsem sizler miting edip, beý diýsem sizler ýutuba çykyp, ar ar edip, sögüp, pylan edip, ýene edip, ýok mähriban doganlar. Içiňizde galsyn, içiňizde. Ýagny, daşdan gelen duşmandan, içden uran duşman ýamandyr diýýän. Kür taň astyndaky gelinden bulutdan çykan Gün ýamandyr diýýär. Şonuň üçin mähriban doganlar, içiňizde galsyn, gelejekde size, gelejekde size göze görünmeýän ýaragyňyz bolsun mähriban doganlar. Ýagny sizler bolnisa bolsun ähli edaralara baran wagtyňyz, sorag beren wagtyňyz eljagaşy titrär, eljagaşy. Eljaç sire, ýagny barlagçy gelen wagty näli güne düşýärler? Iki ýana ylgap, waý ispirt ýok, waý ýod ýok, waý derman ýok, bäş günlük, bäş muntlyk getireler, goýarlar, barlagçy gidensoňam ýene yzyny ertip bererler. Pikir edip görüň mähriban doganlar, şo zat barada-da pikir edip görüň. Ýagny hiç bir edarada doly we dogry düzüw hiç bir zat ýok mähriban doganlar. Ýagny Baýramçylykda ýenelerde çykyp goşgy aýdym-saz aýdyp, açylyş dabarasy geçirilende, çykyş eden adamlara boş korobka berilýär mähriban doganlar. Pikir edip görüň owazadanam boş korobka. Telewizoryň korobkasy bar içi ýok. Ýagny aýdýarlar-a daşy jäjek içi möjek diýýärler. Pikir edip görüň mähriban doganlar. Şu zatlar bolýamy bolanokmy şu meň aýdan sözüm hakykymy ýalanmy deriňäp görüň mähriban doganlar. Her bir zatda. Her bir zatda gol çekilýär, yzy ýok. Her bir zatda hemme zat kabul edildi, hemme zat gül ýaly, bugdaý edara tabşyryldy, öwezi dolundy diýip gol çekilýär, emma welin harman boş. Harman boş mähriban doganlar. Bu zatlar barada-da pikir edip görüň, gelejekde ýurdumyzda şu hadysalara duçar bolan wagtyňyz ýüzüňizi aşak salyp, gözüňizeden ýaş sykmaň-da diýip, gerek berlenden talap ediň mähriban doganlar. Eger ölmesek, Eger öldürmeseler. Eger bize ýaradan Allajan bize uzak ömür beren bolsa, biz dakansa göreşeris. Dakansa. Görüşýänçäk mähriban doganlar we siziň goldawlaryňyza. Siziň goldawlaryňyza garaşýas mähriban doganlar. Hoş sag boluň. Görüşýänçäk mähriban ildeşlerim.